Айгөл, исәнмесез? Исәнмесез, Лилия. Бик шат мин бүген сездән интервью алырга. Беләсезме ни өчен? Бу чәчәк бәйләмен сезгә бүләк итүдән башлысы килә. Чөнки моннан нәкъ менә нәкъ менә 17 ел элек артистлар белән аралаша башлагач, зур интервьюлар ясый башлагач, алган иң беренче интервьюым ул сездән иде. Хәтерлисез микән сез аны, юк микән? Мин үзем хәтерләмим, ләкин инде менә син сөйли башлагач, ничектер искә Ирек мәйданы газетасы иде бик шатмын менә шушылай җиңел кулым булуына шулай булган киттем бит шул менә өлкәгә әйе шулай булган күрерсең ничек сезнең хәлләрегез дип сорыйсы килә инде барлык редакциябез телеканал исеменнән кайгыгызны уртаклашасыбыз килә сезнең шундый зур югалтуыгызны күреп безнең дә йөрәкләр әрнеде инде сезгә аеруча да авыр булгандыр Ничек яшәргә өйрәнәсез, ничек хәлләрегез? Хәлләр безнең Аллага шөкер. Беренчедән рәхмәт шушындый матур чәчәк бәйләме өчен. Рәхмәт, менә шулай минем белән бергә булуыгыз өчен, чөнки мин аны тоям. Һәм инде Шушы халкыбызның менә минем белән бергә булуы бик нык булышты, әлбәттә. Ләкин үземне теге бер дә җәләтәсем дә килми, теге ниндидер мин гомумән ничектер үземне шундый уңайсызлана башлыйм, кайчан миннән менә сорый башлыйлар, кайчан шул мәсьәлә буенча сөйләшә башлыйлар, чөнки беләсезме, менә Ул әйбер һәрбер кешегә бирелә. Иртәме, соңмы без һәрбер без шул сынаулар аша үтәчәкбез. Кемгәдер иртә бирелә, кемгәдер инде соңрак. Ләкин тормыш дәвам итә һәм инде бары тик менә без аны кабул итәргә тиеш Аллаһ Тәгаләнең димәк шулай кирәк. Чөнки әлбәттә бу бик авыр сынау, Бу бик авыр кайгы. Һәм һәм ул икеләтә авыр, кайчан син аны көтмисең. Гомумән үлемне беркайчан көтмисең, ләкин инде кеше мәсәлән авырса инде син ничектер мораль яктан үзеңне әзерлисең имә менә э, ул барыбер инде иртәме соңмы китәчәк дип барыбер инде менә шулай әзерлисең ә кайчан э,

Ул, беләсезме, аны бернәрсә белән дә чагыштырып булмый. Һәм менә мин, мин хәзер бик күп кеше сорый, ничек яшисең, ничек бу кайгыны кичердең? Һәм читтән бәлки күренәдер, мин бик җиңел кичергәнмендер, теге килеп йөрим, былай бәлки шулайдыр күренәдер. Ләкин беләсезме, менә мин хәзер мине бик күп хатын-кызлар танырлар, бәлки мин сөйләгәндә, чөнки менә шушы сынаулар аша үткән хатын-кызлар Чөнки ул беләсезме ничек э, менә мәсәлән син көн дәвамында син һәр вакыт аның турында уйлыйсың. Менә мәсәлән мин бүген иртән тордым. А, ашарга пешергәндә син Ә менә шул моментта ул арттан килер иде дип көтәсең хаман ул ничектер шундый уйлар килә мәсәлән анда телевизор караганда менә без шулай карап утырадыр идек бе ял көне җиткәч менә без шушы моментта чыгып китәр идек җәяүләп йөрергә һәм ул менә шушындый моментларда искә төшә искә дә төшми ул һәрвакыт синең белән ләкин менә шушындый моментларда ул ничектер аеруча аеруча иә аеруча һәм менә шул сагыш, шул кайгы, ул менә шушындый моментлар аша. Ул теге менә сез ничек күз алдына китерәсез югалткан кешене ул һәр вакыт кайгыга батып имеш шулай теге менә болай итеп йөрергә тиеш түгел әлбәттә юк тормыш дәвам итә син яшәргә тиеш син гомумән тормышны яратырга тиеш Чөнки бу тормыш һәрберебезгә дә вакытлыча бирелгән. Һәм кайчан кем китәчәген без беребез дә белмибез. Беребез дә белмибез. Ой, минем белән бу хәл булмас дип тә әйтерлек тә түгел. Һәрберебезнең без һәрберебез Аллаһ Тәгалә кулында. Һәм шуңа күрә менә мин белмим, мәсәлән, күпме миңа калды яшәргә. Һәм мин менә шушы калган гомерне матур итеп яшәп каларга тиеш. Ул минем ну, вазифам. Вазифа. Аллаһ Тәгаләдән бирелгән безгә ул һәрберебезнең вазифасы. Шуңа күрә инде ә, минем балалар бар. Имә аларны аякка бастырасы. Әле алар икесе дә тормышка чыкмаган. Ә, улыбыз бөтенләй лә укып бетермәгән дә. Кызыбыз, әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер, укып бетерде. Хәзер инде эшли. ләкин шулай да әле тормышка чыкмаган шулай шуңа күрә әле бик күп вазифалар минем өстемдә эшләрегез әйе әле теге утырып э, ялкауланып утырырга теге моңаеп утырырга вакыт юк э, шуңа күрә гомумән мин э, төшенкелеккә бирешергә андый кеше түгел. Мин менә әти үлгәч тә, әти, әтием дә минем шулай кинәт э, китеп барды бит инде. Әнием дә минем кинәт китеп барды. Гомумән менә э, андый ситуацияләрдә мин инде бик күп үткән кеше. Мин бары тик берне генә телим, бала хәсрәтләрен күрү язмасын. Менә шуны мин это иң авыр кайгы мин уйлыйм. Бала хәсрәтләрен күрү язмасын. Балаларыбыз Оныкларыбыз, балаларыбыз, һәрбер бала үз әти-әниясеннән, әти-әниясеннән озаграк яшәсен иде. Менә мин шундый гына теләктә. Бүген сезнең балаларыгыз шул ук сезнең иҗат юлыннан ерак китмәдеме? Улыгыз менә сезнең белән интервьюга әзерләнгәндә мин укып та беләм бит инде сез бик нык актриса буларак яллангансыз. Сезне әтиегез Мәскәүгә җибәрмәгән актрисага укырга керергә, әйме? Ә сез улыгызны инде тотып тормагансыз. Ул хәзер Мәскәүдә актерлыкка. Тотып тордым. Тотып тордыңыз? Тотып тордым, ничек кенә тотып тормадым. Кечкенәдән үк мин балаларымны гомумән сәнгатьтән ерак тоттым. Кечкенәдән үк. Махсус. Махсус. Хәтта мин аларны театрларга да алып бармадым. Чөнки Ну, теләмәдем, мин теләмәдем аларның артист булуына, менә ничектер тормыш кабатлана, ничек әти... Генетикага каршы барып булмый. Генетикага каршы барып булмый икән. Шуннан да тагын бер тапкыр инандым шуңа. Чөнки, ну, кем кем, ну, әле кыз белән әле барыбер дә ничектер ул музыкаль мәктәпкә йөреп карады, инде скрипкада да уйнап карады, биюгә дә биреп карады. Ул әле барыбер дә ничек булса да сәнгатькә якын иде. Ә малайны мин, улымны мин, гомумән, сәнгатькә якын да китермәдем. Ну, унынчы класста ул үзе, ну, әлбәттә, моны инде безнең мәктәп, ул укый торган мәктәп, 177-нче мәктәптә, аларның анда театраль түгәрәк бар. И шунда инде укытучылары анда кертеп, менә шунда ачыла башлады аның талантлары. Һәм ул үзе Казанда тапты театраль бер студия, шунда язылды, йөри башлады. Һәм йөри башлагач кына безгә әйтте. Әлбәттә, ул вакытта минем йөрәк жуйды. Ни нәрсә кичергәнемне мин үзем генә беләм. Миңа шок булды. Мин әйтәм, ничек син? Мин бит сезгә кечкенәдән үк тукыдым. Артисткалар булмаска, шул юлдан гына китмәскә. Ничек син шулай? Миңа шок булды, чөнки кем кем, ә Камилне инде мин вообще көтмәгән идем. Һәм инде менә ул шулай итеп Унынчы, унберенче классны шулай йөрде, шул түгәрәкләргә инде мәктәптә дә уйнады бик күп кенә шундый спектакльләрдә. Һәм әкренләп-әкренләп шул сферага тартыла башладык һәм 3 ел рәттән Мәскәүдә ГИТИСка керде. 3 ел рәттән. То есть ул сразу кермәде. Һәм инде менә теләге шуның хәтле көчле булган, күрәсез. Һәм өченче елны инде насыйп булды. Насыйп булды, Аллага шөкер, Аллага шөкер, бүгенге көндә өченче курсны менә бетерә. Бик ши аңа уку анда. Ул анда менә, беләсезме, аларның укулары бик авыр. Мин менә үзем элек мин ишетеп белә идем гиетисны теге менә бик көчле укыту дип. Ләкин барыбер аңламый идем. Нәрсәсе нәрсә булырга мөмкин анда шуның хәтле инде. Ләкин хәзер үз күзләрем белән күреп, имә менә ишетеп кенә түгел, күреп. Чөнки безгә бөтен әйберне күрсәтәләр. Аларның онлайн менә бөтен спектакльләрен без күрәбез. Барып караганда бар име. Шуңа күрә э, чынлап та уку улары бик көчле. Иртәдән китәләр, төнлә 12-дә кайталар. Но ул бөтен яклап инде аларны әзерлиләр шул артистлар тормышына. Ә кызыма килгәндә, ул КАИны бетерсә дә, самолетостроение, инженер самолетостроение буенча аның әни, ул шулай ук үз теләге белән барды институтка, бер кеше аны Ул шунда барам дигәч, без дә шаккаткан идек, ничек инде хатын-кыз башы белән шундый самолетостроение, инженер, бик авыр, бик авыр бит инде бу һөнәр. физика математика көчле булырга тиеш бит инде э, ләкин инде менә ул безнең алтын медаль белән мәктәпне бетерде хәзер инде институтны кызыл диплом белән э, биш ел ярым укып бетереп шул һөнәр буенча эшли башлагач ул барыбер иҗатка тартыла башлады менә генетика шуны гарле көчле ул шулай ук Ну, э, ул хәзер үзен модель формасында модель буларак үзен сыный, бик күп кенә уже аны чакыралар. Төрле э, ниләргә юл төшәргә ярата. Камерадан бөтенләй курыкмыймы? Һәм шулай ук иҗатка тартыла. Менә иҗатка э, менә төшәргә шулай ук, мәсәлән, киноларда, клипларда, нәрсәң гомумән нәрсә белән иҗат белән бәйле эшләр шуяңа. Һәм инде киләчәктә барыбер белмим нәрсә булыр, но менә мин шуны гына аңладым, имә Лилия, һәрбер кеше нинди хөнәр алуына карамастан барыбер иҗатка иҗатка тартыла. Ул иҗат кешеләренә генә кагылмый. Мәсәлән, менә ал син заводта эшләүче кешеләрне. Алар барыбер иҗатка тартылалар. Я алар җырлыйлар ия кайткач, име баянын алып тарта, я э, анда име, я анда гитараны алып, я алар чигәләр, я алар рәсем ясыйлар. Алар барыбер тартылалар иҗатка, һәрбер кеше. Чөнки мин беләм. Күңеле матурлыкны күргән кеше, битараф кешеләр дә бик күп. Чөнки иҗат ул бит менә җан белән бәйле. Ә һәрбер кешедә җан бар. Җансыз кеше юк. Шуңа күрә бит э, менә любой кеше, һәрбер кеше нинди һөнәрдә эшләсә дә, ул барыбер иҗатка тартыла.

Ни өчен шулай кырт кисеп сәнгатьтән читләштерергә, ераграк тотарга тырыштыгыз? Сез үзегезне бәхетсез артист дип саныйсызмы? Я булмаса, әтиегезне? Ни өчен? Гадәттә менә ничектер, нәрсәдер килеп чыкмаса, кешеләр шулай уйлый. Ә сезнең очракта бит әтиегезне һаман искә алалар, зурлыйлар. Сезнең үзегезнең сольный концертларыгыз бар, җырларыгыз матур чыгып тора. Ниндидер алай бәйләнерлек урыны юк та кебек алай читтә торырлык. Ну, беләсезме, ул бит ә, менә мин әйтим инде һәрбер чорда, һәрбер чорда уйлыйсың инде. Менә безнең чорда шулай булмаган, хәзер икенче төрле шулай дип уйлыйсың бит инде әйме һәрбер менә безнең дәвәниләр шулай сөйләп утырды бит инде әйме без хәзер шулар рәтенә кереп барабыз әкренләп без дә шулай хәзер сөйли башлыйбыз менә безнең заманнарда шулай булды дип инде шуңа күрә мин дә шулай уйлыйм безнең заманда Артист булырга ничектер җиңелрәк булгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки ни өчен дисәгез, без алай күп түгел идек. Беренчедән. Икенчедән, бөтен нәрсә акчага бәйләнешкә түгел иде. Өченчедән, ничектер барыбер беләсезме, артистларга күбрәк хөрмәт хөрмәт иде, артистларны күбрәк ничектер олылау иде, әйме? Хәзер дөньялар үзгәрде. Бәлки артист үзен шулай куя белгәндер? Юк, хәзер дөньялар үзгәрде. Бу артистларга гына кагылмый. Бу бөтен өлкәләргә дә кагыла. Чөнки мин күзәтеп торам. Хәзер менә кайсы һөнәрнең генә алма, аңа ихтирам юк кебек. Шул ук врачларны алыйк. Әйе, бар шундый бер. Шул ук төзүчеләрне алыйк. Шул ук юристларны алыйк. Кая карама? Чөнки, ни өчен? Чөнки хәзер бөтен нәрсәне сатып алып була. Бик күп очракта, име. Дипломны сатып алып була, институтка керү сатып алып була һәм һәм башкасы һәм башкасы беләсез менә шуның кыйммәте калмады шуның дәрәҗәсе калмады бу артистларга гына кагылмый бу гомумән бу безнең егерме беренче гасырның мин әйтер идем инде бик зур чире име һәм әлбәттә һәрбер чир шикелле ул бетәчәк Иртәме соңмы ул барыбер бетәчәк. Без әкренләп аңлый башладык, име? Без әкренләп кайта башладык, элеккеге кыйммәтлекләргә кайта башладык. Менә ул сизелә, Менә хәзер ул сизелә башлады. Менә шушы ковидлар үткәннән соң сизелә башлады ул, име? Кешеләр барыбер менә тартылалар аралашуга, барыбер менә бу онлайн дигән чир ул китеп бара. Кешеләр барыбер тормышта очрашып, менә җанлы шундый аралашу кирәк. Кешеләр барыбер шуңа тартыла. И мин уйлыйм, иртәме соңмы, име барыбер менә шул ук менә киноларда, име менә хәзер карыйсың, барыбер кешеләргә менә шул кирәк менә. Чын хисләр, чын хисләр, җылылык уже Элекеге кебек әнә теге компьютерный киноларны караучы юк хәзер. Әйе, бар иде бер ара теге шашканнар иде кара. Ул хәзер аның белән кызыктырып булмый кешене. Мин уйлыйм, барсы да, барсы да үз урынына кайтачак. Иртәме соңмы, әйме, һәм инде менә хәтта, хәтта матурлык, матурлыкны алсак, менә әйме, бер ара бөтен кеше хатын-кызлар шашкан иде бит инде анда. Иренне ясау, тайны ясау, моны ясау, инде бөтен кызлар бер биткә әйләнә башлады. Хәзер нәрсәгә кире кайтабыз? Хәзер табигый матурлыкка. Табигый матурлыкка кире кайттык. Кайттык, уже кайттык. Кемдер аны бәлки аңламыйдыр, ләкин уже кайттык. Уже менә тере таби менә шундый табигый матурлык ул хәзер менә бәяләнә башлады. Бәяләнә башлады, киресенчә. Шул ук, мәсәлән, соцсетьләрдә син куясың шундый тәти матур, вещь обработанный фото, ул бармый хәзер. Кирәк табигый фото. Табигый видеолар. Менә алар алалар популярлык, алар чын кеше ышана. Беләсезме? Менә шуңа күрә бар да кабатлана. Менә шундый уйлар белән ярар җибәрмәгәнсез, ләкин хәзер инде балалар һәрберсе әкрен-әкрен тартыла. Сез әни буларак менә ничек кабул иттегез бу тартылуны? Ну, борчылдым инде әни буларак, чөнки әниләр алар... Әтиләре ничек кабул итте? Әниләр бит инде әтиләр, әниләр алар һәр вакыт без уйлавынча, без яхшылык телибез балалар. Без бит инде үз күзлектән карыйбыз. Безгә менә шулай, безгә былай булса яхшырак булыр кебек, име? Әлбәттә инде, бала бит инде Укый, озак, имеш, шул максатка килә, и көннәрдән бер көнне әйтә, юк, теләмим моның белән. Ә, мәсәлән, шулай ук Камилнең дә үзгәрешләр булырга мөмкин име, ул бер көннәрдән бер көнне әйтергә мөмкин, юк, мин моның белән теләмим шөгыльләнергә, икенче юл белән китәргә мөмкин. Әлбәттә, син борчыласың, чөнки ну, әти-әни буларак һәрвакыт һәрбер әти-әни баласына бәхет тели. Ләкин, тагы бер кат әйтәм, это наши проблемы бу безнең проблема әмма теге борчылу без аны ничек булса да үтәргә тиеш әлбәттә без балаларга әз генә булса да ниндидер киңәшләр бирергә тиеш ләкин кысылырга тиеш түгел шетелдә ничек шетелдә бит инде 18 яшь тула балага әмма аны мөстәкыйльлеккә чыгаралар хәтта ул әти әнисе белән яшәми дә Бездә инде, бездә дә инде хәзер андый алымнар алына башлады инде, имән, ләкин барыбер дә без инде татар әти-әниләре алар бигрәк тә инде. Олыгайганчы без инде балалар өчен өф-өф-өф итеп торабыз. Без инде Шулай. Э, шулай бит инде. Э, Башыңа кидеңме, моны ашадыңмы, тегели булый дип ничектер без инде менә ул инде безнең каныбызга сеңгән, безнең дә әниләр дә шундый иде, әниләр дә шундый иде. Ләкин инде мин үз өстемдә эшлим. Барыбер дә теге юк, тукта, Айгөл, аларга бит инде уже все, алар бит инде, ну, уже тормышка все мөстәкыйль чыккан балалар. Барыбер дә аларның үзләренең ниндидер карашлары бар. Һәм әлбәттә мин, мәсәлән, аларның миннән, бездән, Линардан, миннән бәхетлерәк булсын дип телибез. Мин бит аларны теләмим, минем кебек үк тормышны яшәп калсын. Ә ул әлбәттә миннән тагы да бәхетлерәк, яхшырак булсын дип Шундый өметтә, шуңа күрә инде мин уйлыйм, алар үзләре акыллы, төпле һәм бик теге нәрсә кирәк? Дөрес юлны сайларлар һәм шулай барырлар дип Өметләнәсем килә. Амин шулай булсын. Амин. Амин шулай булсын әйе. Һәм менә бу җибәрергә кирәк, үзләре белерләр дигән уй кайсы этапта килә? Бәлки менә хәзер э, сезнең кебек э, сездә үткән бит инде ул елны, сезнең әти-әниләр үткән, башка әти-әниләр үтә. Хәзер менә чыгарылыш кичәләре якынлаша, име бу мәктәптән китә балалар. Шулай әтиәнең ниндер бер дулкынланган мәле, борчылган мәле, аеруча да борчылган мәле. Һәрвакыт әтиәни борчыла инде бала өчен. Ничек уйлыйсыз? Ой, Лилия, аның ниләре юк, аның ниндидер кагыйдәсе юк. Кагыйдәсе юк, һәрбер кеше үзенчә дип уйлыйм. Һәрбер кешенең үзенчә кемдер, менә мәсәлән, шул ук балаларны алыйк, име? Кемдер Ун яшьтә уже мөстәкыйль. Менә карап торасың, ул уже мөстәкыйль, аңа бер кеше кирәкми, име? Ә кемдер әле 30 яшьтә дә мөстәкыйль түгел. Аңа һаман да ясап бир, китер, тегесе, бусы, име? Шуңа күрә ул һәрбер җирдә үз кагыйдәсе, ләкин инде Без әти-әниләр итәрәк аны аңласак, менә син әйткән әйберне, имеш, что бала мустакыйль булырга тиеш. Безнең өчен үзебез сүзебез өчен дә әйбәтрәк булыр, балалар өчен дә әйбәтрәк булыр. Чем раньше мы это поймем, тем лучше дип әйтәсем килә, әйдәме? Минем үземнең менә мәсәлән балачакта әти-әни миңа бик күп мустакыйльлек бирделәр. Мин алар өчен, менә шуның өчен мин аларга бик рәхмәтлемен. Һәм менә шушы әйбергә иретү, бәлки, миңа булышкандыр да, кайчан мин аларсыз кинәт калдым. Чөнки мин әтисез унтугыз яшемдә калдым, әни, әни инде дүрт елдан соң, име, мин, еге, миңа егерме өч яшь иде. Менә минем хәзер кызым шул яшемдә, име. Шуңа күрә а, барыбер дә баланы иретергә кирәк мөстәкыйльлеккә иртәрәк. Ул синең канат астында булырга тиеш түгел. Һәм инде аңлатырга кирәк. Любой моментта үзгәрергә мөмкин, бөтен әйбер үзгәрергә мөмкин. Әмма һәм бала әти-әнисез теге мин әйтмим тәге югалту турында. Бәлки алар ял итәргә китәрләр, име? Или, или там күченеп китәрләр. Син бер үзең генә калырсың. Именно андый ситуациядә, чтобы бала югалып калмасын өчен, ул инде кечкенәдән мөстәкыйльлеккә өйрәнергә тиеш.

Менә сез хәзер э, балаларыгыз үсте бит инде ниндидер кияү киленнәр сорыйсызмы? Әллә инде э, Сорыйм әлбәттә инде. Әллә инде ничектер менә э, тормышны шулай җибәр җибәрдегезме? Ярар, нәрсә булса да яхшы булсын дисезме? Юк, юк, юк, юк, сорыйм, сорыйм, сорыйм, яшерен батырын түгел, сорыйм. Киңәшләр бирәсезме? Сорыйм, сорыйм, алардан түгел, Аллаһ Тәгаләдән сорыйм.

Менә шуңа күрә мин шундый кешеләрне э, бик тә телим инде, әлбәттә, әти-әни буларак. Э, парлы булсыннар. Һәрбер кеше парлы булганда гына бәхетле. Парлы булу ул Минем дә минем әнием дә әйтәдер, э, мин 22 августта тудым. 22, 2-2 бит инде парлы. Һәм ул тоже һәрвакыт шулай әйтәдер, парлы, парлы бул кызым дип. Менә шуңа күрә мин балаларыма да барыр тик парлы булуларын телим. үз тиңнәрен табып, тормышка чыгып, иң мөхиме минем өчен, иң мөхиме минем иң зур кыйммәт тормышта ул менә шул. Гаилә. Ул карьера да түгел, ул ниндидер анда байлык, акчалар да түгел, ул алар бөтенесе була торган һәм китә торган һәм алышына торган әйберләр, беләсеңме? Менә ул байлык бүген бар, иртәгә булмаска мөмкин. Ә әгәр дә синең белән шушы байлыкны кичерә алган һәм бай, э, мәсәлән, э, бар бит төрле моментлар, имеш шул ук бай кеше иртәгә үк ярлы булырга мөмкин. Ә шул якын кешең менә шушы моментларны барыбер дә синең белән кала, имә синең белән үтә. Менә бу иң зур кыйммәт. Менә бу бит иң зур кыйммәтлек. Иң зур кыйммәт кешеләр. Әйе, шуңа күрә мин менә балаларыма шуны телим. Ә калганын, мин уйлыйм, кеше бөтенесен эшли ала. Бары тик кешедән тора. Алда ак шундый точка куясың да, шул ак точкага барасың барыбер. Алга, алга, алга. Сез үзегез белән дә бик нык гармониядә яшәгән кешедер кебек тоела миңа менә гаилә этабы булсын ул хәзер менә үзегез белән булсын. Э, бу шулаймы? Менә сезнең тормышта бик күп менә шундый моментлар кебек читтән караганда. Юк, әлбәттә, юк, юк, юк. Минем минем дә бар э, шундый чакларым, кайчан мин анда там Мәсәлән, уйлыйм, дөрес эшләдем микән, юк микән, анда психланган чакларым да бар, именно теге җилаган да, төрле чаклар була. Ләкин менә бер яхшы гадәтем бар, бер әйбердә мин зак не зацикливаюсь, булган беткән җибәрдек аллага тапшырдык дальше киттек менә шулай бу бик әйбәт сыйфат һәр вакыт менә хәзер бит инде психологларның уку модага кердеме алар да бит әйтәләр бер этапны һәрвакыт үзеңне башка әйбергә күчереп алып чыгарга кирәк Иң мөхиме алып чыгу, аннан соң ничек тә җайлана дип. Шул шул шул дөрес Бәлки, бәлки психологларны мин тыңламыйм, мин үзем үз-үземә психолог. Инде еллар дәвамында. Чөнки миңа менә Линар киткәч тә бик күп кеше әйтте, психологка барга кирәк. Юк, юк, юк, юк, юк. Мин андый нәрсәләрдән мин бары тик үзем, үз-үземә психолог, И аралашу. Менә беләсеңме, эш, эш һәм аралашу. Үз-үзеңә бикләнү кирәкми. Ярамый, әйе. Ярамый. Ә, ә, ә, әгәр дә син бикләнәсең икән, име, яннары соң менә Коръән дигәннән, шулай ук хәзрәт белән сөйләштем, Ленар киткәч бик күп сораулар бирдем шулай ук хәзрәткә, име? Бик күп сорауларыма җавап бирде Рамил хәзрәт. Һәм ул әйтте менә шулай ук, менә безнең мөселманнарда, име, кайгырга ярамый озак. Ни өчен? Чөнки синең, син кайгырганда, син димәк Аллаһ Тәгаләнең менә шушы решениесе белән, бу бит инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән эшләнгән әйбер. Тормыш бирелә, бар, тормыш бирелә һәм алына бары тик Аллаһ Тәгаләдән. Мин әйтәм, менә шундый сорау бирдем. Менә бар бит инде, мин әйтәм, Рамил хәзрәт, бар шундый кешеләр, менә мәсәлән, анда, әйме, Но бернинди польза китерми торган кешеләр менә анда эчә торган, сугыша торган, вокзалда ята торган бомжлар, тегеләй болай бит инде бар шундый да кешеләр. Нишләп менә аларны Аллаһ Тәгалә алып китми? Мин инде ярсый-ярсый шундый сорау бирдем. Ә менә яхшы кешеләрне япь-яшь килеш киткән кешеләр дә бар бит, димме? хәтта балалар да үләләр бит китеп бара менә нишләп алып китә дип шундый сорау бирдем аллаһ тәгалә ди алып китә кешеләрне мәсәлән вот ул шундый күп яхшылык эшләгән ди и пока ул нәрсәдер тагын ну мәсәлән без бит белмибез дальше яшәгәндә нәрсә ул эшләр бәлки ул шундый начарлык эшләр чтобы теге яхшылыкны сызып атыр сызып атыр и шуңа аллаһ тәгалә аны алып китә бу бер бу бер җавап и икенче җавап син белмисең Кеше дальше яшәсә, аны нәрсә көтер иде? Бәлки Аллаһ Тәгаләне коткара. Син белмисең шул, шулай ук Линар дальше яшәсә, ә бәлки ул чирләгән булыр иде, урын өстендә яткан булыр иде. Ә бәлки аны шул сугышка алган булырлар иде. Ә бәлки ул бөтенләй башка име? Чөнки Аллаһ Тәгаләгә ул күбрәк белә, кайчан менә кешегә китәргә кирәк. Димәк, бу кеше бу тормышта үз кулыннан килгәнче барысын да эшләде. Менә нәрсә аңа положено было, тиешле, име бу тормышта, ул аны эшләде. Балаларын үстерде, хатынын бәхетле итте, Иилэр булдырды, име әнисен карады, то есть эшендә эшләде, ир буларак. Менә ул Линар, мәсәлән, Линарга килгәндә, ул чын ир менә нинди булырга тиеш, ул бөтен вазифаларын үтте бу тормышта. Ир буларак та, ул буларак та, әти буларак та, ир заты буларак та, име? Һәм шуңа күрә менә, күрәсең, Аллаһ Тәгалә әйтте, Һәм бит Лилия уйлап кара син, ул бит шундый бәхетле үлем белән китеп барды. Кем генә теләми шулай китәргә? Без бөтенебез китәчәкбез. Ә кем генә теләми шулай китәргә? Мин бит әйтәм бит, мин 15кә якын үлемне күргән кеше, төрле үлемнәрне, әйме, урын өстендә айлар, еллар буе яткан кешеләрне күргән мин, безнең якыннар бар иде шундый, әйме. Чирләп, теге яман чирләр белән. И ул вакытта бит син бит Аллаһ Тәгаләне син китә дә алмыйсың. И кеше күзенә карап ятканчы менә. Ә Линар миңа калса ул сизмәде дә үлемен. Ул бит барсы да шундый үз өендә, мин янымда булдым. Ул каядыр юлда булмады, әйме, каядыр анда руль артында булмады. Шуңа күрә бу тоже зур бәхет. Бу тоже зур бәхет. Һәм мондый үлемне әле заслужить надо. Миңа бер апа әйтте, менә ой-яй, ди, бәхетле, ди, андый үлемне әле, ди, надо заслужить, ди. Шын, шынлап та шулай. Без әкияттә яшәмибез, без бөтенебез үләчәкбез иртәме соңмы. Син әйтәсең, психологлар әйтә. Иң мөһиме, Менә бәлки безнең караучылар бардыр, чөнки бихисап күп хатлар килде шундый ук хатын кызлардан. Менә шундый ук кайгы кичергән име. Алар бик күп, алар бик күп. Һәм ничек кичерәсез сез Айгөл? Менә мин шулай дип, миңа бик күп, нинди генә тарихлар язмадылар миңа. И менә бәлки безнең хәзер дә шундый караучылар бардыр. Мин сезгә шуны гына әйтәсем килә. Кайчан менә шундый Вакытларыгыз була име? Күңел тула. Эшлисе килми бер нәрсә дә, яшисе килми. Сагынган чаклар, юксынган чаклар. Ну, беренчедән дога укырга кирәк. Догалар, догалар бик каты коткара. Икенчедән, берәр нәрсә белән шөгыльләнергә кирәк.

Менә сезнең тормышта шулай ук сәяхәтләр бик күп урынны алып тора инде. Әйе, Аллага шөкер. Ә менә иптәшегез киткәннән соң, сез әле балаларыгыз белән үзегез бергә барып күреп өлгермәгән урынга барасыз. Менә шул сәяхәтләр, аларның рәхәтлеге, матурлыгы, аларны ничек барып җитәргә, менә шул матурлыкны ничек күрә белергә, бәлки кемдер Чөнки мин бик еш ишетәм фикерне, шул кадәр акча туздырып шунда барганчы, шуны алып куйсаң дигән. Болай итсәң, болай итсәң. Менә сез сез күп үткән, ул елны күп үткән кеше буларак сөйләгез әле. Бәлки кемнеңдер фикерен үзгәртерсез. Ну, кемнеңдер фикерен мин вряд ли үзгәртермен, чөнки кеше барыбер үзенчә эшли бит инде. Барыбер кемгә ничек уңайлы шулай яши, имән кемгә ничек кирәк шулай тәм таба. Чөнки мин дә синең кебек ишеткән бар. Нәрсә бар ул чит илләргә? Анда яшәгәнче безнең Казаныбыз да матур бит инде, менә чык да авылга кайтып, анда матур. Беләсезме, менә монда бит чагыштыру бармый. Син бит чагыштыру өчен бармыйсың сәяхәткә. Әлбәттә, мәсәлән, мин үземнең Казанымны, мин 22 илдә булган кеше. Һәм һәрбер илдән кайткан саен Мин һәрвакыт әйтәм, үз Казанымнан аермасын Аллаһ Тәгалә. Минем Казанымнан да матуррак дөнья юк. Но ләкин син бит аның өчен бармыйсың. Син үзеңнең ул мировоззрение дип атала, беләсеңме? Менә һәрбер сәяхәт белән кеше үсә. Үсә. Ул калмый шул уровеньда, ул үсә. Бу синең үсешең. Һәм или син каласың шул уровеньда, әйе, син яшисең, Бик матур анда зур фатирда яисә өйдә, әйе, бик яхшы машинада йөрисең, әйе, синең яхшы затлы киемнәрең, ләкин синең мышлениең кала шул шул ук менә шул шул урынында. Шул әйберләр уровненда да кала ул, беләсеңме? Ә менә сәяхәт Это эмоции. Менә кешенең, мәсәлән, менә бүгенге очрашудан соң, бүгенге очрашу башланды эмоциядан. Сез миңа чәчәк бирдегез. Это эмоции. Ул минем күңелдә сразу кереп калды. Мин эмоция белән, шул эмоция белән ия кайтачакмын. Ә мәсәлән, Шул ук сәяхәттә ниме? Без кайтабыз, беренчедән, кеше гел бер атмосферада булганда, ул ул мораль яктан үз-үзен итә, баса. Баса, баса. Баса. Кешегә бары бер обстановканы үзгәртергә кирәк. Бу бер. Икенчедән, тагын бер тапкыр әйтәм, һәрбер сәяхәт ул кешене үстерә. син икенче кайтасың менә мин һәрбер сәяхәттән икенче кайтам өченчедә мин гомумән э, сәяхәттән сәяхәткә яши торган кеше име менә без инде линар белән ул яктан бик тәңгәл килгән идек чөнки безнең өчен ничектер э, э, Теге без сәяхәткә туздырган акчаларга күптән инде әллә нинди әллә нинди йортлар төзи алыр идек, әллә нәрсәләр алып бетергән булыр идек. Ләкин безнең өчен ул мөһим түгел иде. Безнең, Аллага шөкер, болай да иләр дә бар, машина да бар иде, барысы да бар иде, ләкин артык кирәкми иде. Менә без сәяхәт, сәяхәт, сәяхәт өчен яшәдек. Һәм бик күп планнар иде безнең, тагын барып кайтырга, тегендә, монда дип, имә. Һәм э, и мин Хәзер мин бик сөенәм, что без элгердек, что без аны, эй, тукта, менә башта моны алыйк, аннары соң барырбыз әле. Ә тормышты. Тормыш без белмибез, ә белмибез кайчан ул өзелә. Ә бит менә хәзер, мәсәлән, шул ук Ленарның бик күп Әйберләре калды, име? Килмәгән килеш хәтта, шкафта ята. Кемгә кирәк ул? Кемгә кирәк? Ә мин, мәсәлән, хәзер кич саен сакланган фотографияләрне, сакланган язмаларны карап утырам. Бар нәрсә искә алырлык. Әйберләр түгел, ә эмоцияләр. Эмоцияләр. Э. Мин э, хәзер гомумән әллә нинди планнар корып яши торган кеше түгел. Мин хәзер яшим бүген һәм хәзер. Чөнки мин беләм, что любой вакытта име һәм бу ситуация инде мине тулаем үзгәртте һәм мин яшәмим менә ой там үш елдан соң бу булыр ике елдан соң бу булыр тукта менә моны моның өчен откладывать итим әле бу акчаны моның өчен юк менә минем бар икән акча мин алам да путевка и китәм Минем не минем бар бүген, шул шул ук, например, минем барасым килә икән, менә минем аласым килә икән бу әйберне, или кызымның, или улымның. Алабыз. Алдым. Алабыз һәм аласың һәм хәзер үк киясең. Шкафка, шкафта айланып тормый. Бәйрәм көтеп ятмый. Э, юк, хәзер үк киясең. Э, шуңа күрә мин хәзер Акчаның ничектер акча акча гына булып тора. Акча акча гына булып тора ул минем өчен. Шуңа күрә инде бу, наверное, бу бу Ул һәм кешене бәхетле итә торган уйда бит инде. Һәм ул һәм ул бит инде мин гел шундый булмаганмын, наверное, мин менә тормыш барган саен ул һәрбер нәрсә бит инде тормыш барган саен үзгәрә. Әйтәләр бит, акыл, мудрость керә, ул аны юкка гына әйтмиләр. Но мин үкенмим менә без һәм безнең менә хәзер инде артка артка борылып карасак, әгәр дә миңа шундый сорау бирсәләр, син берәр нәрсә үзгәртер идеңме тормышыңда? Мин әйтер идем, 100% бер нәрсә үзгәртмәс идем. Мин бүгенге көндә, Лилия, үзем турында әйтәм, мин бик бәхетле кеше һәм Аллага шөкер, мин нәрсә теләдем бу тормышта, минем барысы да килеп торды. Килеп торды, булды һәм бар һәм кем белгән именно нәрсә ну озак яшәргә язсын әлбәттә ләкин менә мәсәлән бүген үк мин китеп барсам вдруг кинәт мин бәхетле кеше булып китәчәкмен беләсеңме минем бернинди үкенеч калма юк Аллага шөкер. Мхм. Ну, бик сирәк хатын-кыз шулай әйтә ала үзе турында. Сез килешәсезме? Белмим, хатын-кызлар белмим, беләсез, ну, мин һәрбер хатын-кызга шундый теләктә булыр идем, ләкин ул бит әле, беләсезме, ул бит әле хатын-кызның үзеннән дә тора. Это работа, опять-таки, кире кайтабыз. Бу үз өстеңдә эшләү? Бу үз өстеңдә эшләү һәм менә монда. Вот барсы да моннан килә. пока без менә моны үзгәртмибез мәсәлән мин дә шулай ук бит утыра алам җылап утыра алам менә нинди мин бәхетсез менә әти әнием дә шулай итә китеп барды ирем дә шулай менә за что мне это тегеләй былай дип как я сейчас буду жить дип мин дә шулай могу а миңа кирәкме ул миңа ул кирәкме мин иң беренче мин иң беренче сорау бирәм юк балалардан да түгел менә Үзең әйтмешли, психологлар өйрәтәләр бит хәзер, үзеңне яратырга кирәк иң беренче. Үзеңне яратсаң, все будет вокруг балалар да яратыр, калганнар да яратыр, барысы да үз урынына торачак. Ә менә безне кызганычка каршы, ә инде безнең дәвәниләрне, инде аларны тем более үзебезне яратырга өйрәтмәделәр бит инде. Юк, эгоизм булып санала. Әйе, ул эгоизм булып санала. Ничек инде син үзеңне яратасың? Син Теләсә кемне яратырга тиеш түгел, да только үзеңне түгел. Менә бу үзеңне яратырга өйрәнү кайчан килде сезгә? Кайчан көтергә аны? Аны көтәргә кирәкми. Аны аны прямо кечкенәдән үк өйрәтергә кирәк һәм менә балаларны шулай үстерергә кирәк. Без бит мин бик соң килдем улай бергә. Ә менә хәзер бит дөньялар үзгәрә, хәзер бөтен әйбер үзгәрә. Без аны аңлый башладык, Аллага шөкер, балаларыбызны шулай өйрәтик, оныкларыбызны шулай өйрәтик. Һәм әйтергә кирәк, үзеңне ярату ул начар әйбер түгел. Әйе. Ә то безне бит шулай өйрәттеләр, син әйтмешли. Эгоистка ул үзен генә ярата. Но алай булырга тиеш түгел. Һәм инде менә шуңа күрә мин үземә сорау бирдем. Ә миңа кирәкме ул? Менә шулай утыру. Что это даст? Беренчедән, Линар теләр идеме минем шулай утыруымны? Әйе. Һәм, әлбәттә, шуннан китә инде цепочка. Балалар да теләмәс иде, якыннар да теләмәс иде. Һәм мин кулымнан килгәнчә хәзер просто эшләргә тиеш. Күбрәк менә нәрсә мин эшли алам, шуны эшләргә тиеш. Шул. Ләкин төрле кеше төрлечә кабул итте. Сезгә дә бик укып карыйм да кискен-кискен хатлар язучылар да булды. Хәтта мин шундый моментларда да шундый кешеләр бар бит, диме? Но уйлап куясың, опять-таки, башта инде, мин бит инде шундый ук кеше, әлбәттә, минем реакциям, иң беренче реакция ул защита. Ул һәрбер кеше шулай. Ул теге язалар да, кайбер кешеләр, не обращай внимания. Әгәр дә син, сиңа кагылышлы булачак, бик әйтүе җиңел. Да, әйтүе генә җиңел, башкаларга әйтүе җиңел, не обращай внимания. Ә ләкин сиңа кагылсалар, бер дә внимание обращать итмичә булмый. Особенно кайчан синең якыннарыңа кагылалар. Менә ансы инде бөтенләй минем өчен мин э, лев буларак мин арыслан э, уйный буенча мин инде сразу якыннарыма кагылсалар инде минем өчен это вообще табу һәм инде менә шул шундыйлар да булды әлбәттә ләкин инде аннары соң мин инде мин бик тиз суынам кызып китәм һәм суынам тиз суынгач инде мин үземчә уйлыйм ну бу бит бәхетсез кеше Аны бит беләсез, менә начар сүзне аны бары тик бәхетсез кеше яза. Чөнки бәхетле кешенең аның гомумән аны язырга вакыты да юк. Димә. Ул аны язып та тормый. Ә ул аны карап та тормый. Яза башласа, сез генә уйларга кирәк бит әле. Ул аны карап та тормый. Мин социаль челтәрләргә кергәндә дә әйме, минем өчен иң мөхиме кешене туган көн белән или берәр нинди күңелле вакыйга белән онытмаска. Ә котларга, күрми калмаска. Менә минем өчен иң, вот валлахи әйтәм, минем өчен ки, ну, үпкәлиләр бит күбесе белән, син мине котламадың да, теге, масаеп китәсең, тегесе, бысы. Ә ул менә хәзер, ну, теге, яшь тә бара бит инде, бөтенесен вообще, теге, истә калдырылып та түгел, туганнарны хәтта онытасың. И мин, менә только шуны әйтәм, карап чыгыйм әле, кемнең туган көне тизрәк, вот шуны гына язырга, имә өлгерергә. Ә какой анда начар сүзләр язып ятыра? Аңа, аңа вакыт та юк. Аның, ну, чынлап вакыт юк хәзер. И вот син әйтәсең, вот нишлисез? Менә минем өчен көн башлана, ул бетеп тә китә. И мен атна вот ничектер белмим, менә хәзер миңа просто вакыт җитми. Әле бер көнне үз-үземә сорау бирдем, минем кечкенә балаларым да юк. Мин теге 8-дән 6-га хәтле бара торган эштә, эшкә дә йөрмим бит инде. Нишләп минем вакытым юк? Гастрольләргә дә йөрмим мин. Нишләп кая китә ул минем вакыт? Ну менә вот э, ул юк. Димәк, дөрес э, дөрес юлдасыз, дөрес бүләсез вакытыгызны. Ну, менә вот Аллага шөкер, да, мин занятой кеше, шулай булырга язсын. Сәламәтлек главное, кохшамасын менә шул эшләрне башкарырга. Менә хәзер бит инде сезне яры путешественник дип тә әйтеп була, име? Э, паспортта 22 ил бар, име? Хәзер җәй җитте. Бу инде паспорт инде уже. Җәйге яллар җитте, име? Ә, кешеләр уйлыйдыр, кая барырга, нәрсә эшләргә. Менә әз генә лайфхак, хәзер бит инде модага керде шундый. Э, үзең эзләргәме бөтенесен, туроператорга гына барырга. Менә әз генә киңәшләр, э, бик зур сәяхәтләр узган кеше буларак. Аның э, төрле ысуллары бар. Э, беренчедән, сез үзегезгә сорау бирәсез. Сезгә нинди ял кирәк? Э, Әгәр дә сез актив кеше, сез яратасыз карарга, йөрергә, имән сезгә кирәк экскурсияләр, тегесе бусы, әлбәттә, бу бер ысул. Ә, әгәр дә сез ә, ялкау кеше, имән сезгә кирәк бары тик менә сезне бер кеше тимәсен, диңгез, ә, кызынып яту, ашау, все включено, бу икенче ысул. Һәм бар комбинированный, өченче ысул, кайчан син, мәсәлән, ике көн тюлень, Өченче көн экскурсиягә барып кайтасың. Мәсәлән, анда бишенче, алтынчы көн опять тюлень, аннары тагын. Мин менә шушындый ысулны яратам. Миңа комбо. Миңа комбо. Миңа э, комбинированный әйберләрне яратам мин. Тегеләй дә, былай да булсын миңа. Шуңа бер бар бар баргач баргач хочется теге бөтен әйберне бит инде тотып карарга. Шуңа күрә э, ә инде э, шуны хәзер сайлап алдык име, мәсәлән, менә сайлап алдык без комбоны. Хәзер Сайларга кирәк илне. Кая барып була? Менә шушы комбоны керткән илләр, нинди илләр бар? Беренчедән сез үзегезгә менә шул илләрне тезеп куясыз, э, нинди илләрне тезеп теләр идегез. Опять-таки шунда чикләр куймагыз. О, бу минем өчен, бу ерак ерак или анда кыйммәт бернинди чикләр куймагыз список язып куегыз списоктан башлагыз опять таки хыяллар тормышка аша кисәргә кирәкми аларны австралияга телисез икән австралияны иң беренче итеп язып куегыз анда любой илләрне тезеп куйдыгыз хәзер ярар беләсезме менә ул мозг ничек эшли кайчан син аңа максат бирәсең Кайчан син аңа максат бирмисең, ул, ул эшләми. Ул күрми, ул күрми менә ул э, шушы Кая максатны. Ул белә, что сез нәрсәдер телисез. Ә нәрсә телисез, ул аңламый. Ял итәргә телим. А конкретно нәрсә? То есть нинди цифра? Ул нинди ил? А, шушы цифрага ничек нәрсәләр эшләргә кирәк, беләсезме? И кайчан сез менә шушыны куясыз, план име, менә теге планка. И сез и мозг он уже автоматически эшли башлый шул Шул максатка ул сезгә үзегезгә ниләр бирә. Посыллар, так, Лилия, син бүген тор, син менә шуны эшлә, ә монда тегеләй, былай дип, ул үзе посыл бирә, әйме? Менә шулай. Ха, список төзедегез, хәзер Хәзер инде э, сайлыйсыз, имен, мәсәлән, анда э, карыйсыз, ничә сәгать эшләргә кирәк. О, анда, мәсәлән, бу 13 сәгать Мексика, мәсәлән, 13 сәгать эшләргә кирәк. Юк, мин 13 сәгать эшли алмыйм. Все, Мексика выбывает. Пока мин моңа әзер түгел. И, мәсәлән, и вот по всем позициям шулай проходитесь. Беләсезме? И сез сойлыйсыз, мәсәлән, безнең бит инде ничек, Төркиягә. Кайберәүләр өчен бары тик Төркия бар бу дөньяда. Алар шул Төркиягә ел саен йөриләр, башка бер нәрсә кирәкми дә аларга. Ну, Египет булырга тагын мөмкин, димме? Әлбәттә, кечкенә балалар булганда, анда бер анда ерак китеп булмый, чынлап та менә ул теге все включено, all inclusive дигән әйбер бар бит инде, кечкенә балалар белән барганда ул иң уңай. Чөнки син сайламыйсың кухняны әйме, монда бөтен нәрсә кергән, син бер нәрсә турында уйламыйсың, балалар да присмотрын бит инде, әйме? Ләкин ул инклюзивка кергән илләр бездә шулай ук күп бит. Төркиядән кала да бар күп илләр. Шуңа күрә сез аларны шулай ук язып куйыгыз списыгызга. Алар бит кыйммәтрәк Төркиядән. Булсын. Ә барыбер списокка тезеп куйсыз, ул хыял булып тора бит, сез аның турында уйлыйсыз, барыбер кайчан булса да ул тормышка аша. Шуннан соң хәзер мин башта ничек эшлим? Мин турфирмага икәнче врач әйткәнчә мин башта карыйм үзем то есть мәсәлән самостоятельно мин барсам күп меңә төшә бу миңа хәзер бит бөтен нәрсә бар интернетта җыясыз google в помощь дигәндә әйме җыясыз анда авиаперелет ничә сумга төшә гостиницага керәсез забейте с такого то по такой то ничә сумга төшә әйме описание гостиниц отзывлар ну әлбәттә бу бик күп вакытны сараф итә торган нәрсә чөнки менә безнең бөтен сәяхәтләрне мин от и до продумала мин минем өстемдә иде ул Шуңа күрә мин от и до экскурсияләрне ничек, кайсы отельдә яшибез, ничек барабыз, поездка от и до, это все менә минем өстемдә иде. Ну, миңа ошый ул, ул әйбер, мин яратам аның белән шөгыльләнергә, с удовольствием эшлим мин аларны. Шуңа менә сез аны карыйсыз, име? чагыштырасыз мәсәлән отельләрне отзывларны укырга кирәк һәм отзывларлар тоже була төрле чөнки була отзывлар купленные отзывы именно сатып алынган махсус язылган сез аларны карыйсыз даталар аша мәсәлән Ага, бер датада ун яхшы отзыв язылган икән, бу уже түләнгән отзывлар, бу күренеп тора. Әгәр дә, мәсәлән, яхшы отзыв бүген язылган, ике ай элек, ярты ел элек, сез карыйсыз име, и нинди аккаунтлардан, төрле аккаунтлар, то есть аларны бөтенесен күзәтеп торырга кирәк инде. И шуннан соң карыйсыз по звездалар буенча, менә отзывлар буенча, мәсәлән, анда по шкале карыйсыз инде, шкала буенча, мәсәлән, чистота буенча ничә име анда. И опять-таки сезнең таләпләр. Мәсәлән, сезнең өчен чисталык иң мөһим булса, сез аны карыйсыз. Расположение иң мөһим булса, аны карыйсыз, име? Анда җыештыру бүлмәсе или ашау, мәсәлән, сезнең өчен, име? Вот бар бар бар ниләрен дә шкалаларын карыйсыз. Үзеңә нәрсә кирәк, шуңа игътибар итәсез, име? Ләкин шуны әйтәсем килә, менә шушы отзывларга да тоже бик игътибар итмәгез, чөнки бик күп бар менә туры килми. Мәсәлән, менә безнең ничә тапкыр шулай сәяхәт булды, отзывларда шундый начар язалар. Ә без мин карам инде описание буенча миңа ошый, без барабыз. Ничектер эчке сиземлек менә ничектер алдамады, моңарчы Аллага шөкер. И шундый шәп булып чыга, чөнки кешегә бит һәрбер кешенең үзенең таләпләре бар. Именно һәрбер кешегә ярап булмый. Мәсәлән, сиңа бу кресло уңай булырга мөмкин, кайбер кешегә, ой, нинди бу кресло уңайсыз булырга мөмкин. Шулай ук чәчкәләр һәм башка әйбергә, бөтен әйбергә кагыла ул әйбер, име? Мәсәлән, менә мин хәтерлим, беренче тапкыр без Мексикага барганда, балалар белән дүртебез бардык, име, гаилә белән. Шикарный отель иде, шикарный. Безгә просто повезло,

Баралар кешеләр. Ну, монда берле куям, ну, монда ике. Ну, беләсеңме, вот опять-таки, шуннан син вывод яса, шул ук отзывларга особо шанырга шулай ук ярамый. Вот. Күңелне тыңлап. Ә, әйе, күңелне тыңлап, аннан соң, әлбәттә, укы, описаниеләрне, нине. Хәзер, знаешь, бик уңайлы менә керәсең, и он, хәтта онлайн да син отель эчендә йөри аласың. Син анда басасың, и син 3D режимында син карап чыгасың, хәтта Отельдән чыкканда урам ягында нәрсәләр бар, хәтта шуны күрә аласың. Сайладың, яхшы, ха, син яздың, мәсәлән, самостоятельно барсаң, күпме ничәгә төшә сиңа. Һәм дальше уже шалтыратасың турфирмага. Әйтәсең, санап бирегез әле миңа, пожалуйста, менә шул шундый шундый илне, шундый шундый отельне. Сиңа санап бирә һәм син чагыштырасың. Һәм күп очракта әйтергә кирәк,

Нәрсә турында хыялланасыз хәзер? Аңлашыла бүгенге көн белән яшисез, ләкин хатын-кызның барыбер бит инде аның бар үзе генә белгән, хыялланган. Ну, хыяллар вообще син дөрес сорау бирдең, ни өчен дисәң, чөнки кеше хыялланып яшәргә тиеш. Хыяллар булмаса, опять-таки, шул кире безнең заманага кайтыйк. Безне бит, о, хыяланасың. Нәрсә турында хыяланасың инде син? Тип җиргә утыр. Хайруш. Җиргә утыр инде бу инде булмас әйбер бит инде. Теге хәтта хыялларда да безне кистеләр. Ә бит кем әйтмешли, кто мне запретит мечтать? Ни өчен әле мин хыялланмаска тиеш? Менә мин хыялланам, бәлки анда, белмим, енді космоска чарга, да? Мин үзем турында әйтмим, гомумән. Ну и что? Хыялларга мечтать не вредно, не запрещено. Шуңа күрә менә хыялланырга кирәк һәрбер кешегә. Ә мин хыялланам, хыялларым турында кычкырып әйтмим, чөнки ул хыяллар. хыяллар алар шыпыртына аллаһ тәгалә белән генә сөйләшә торган әйберләр ә, шул хыяллар ә, бары тик ә, лилия шуны әйтәсем килә менә безгә язган калган гомерне матур итеп яшәп калырга матур итеп талашмыйча ызгышмыйча ә, нәрсәдер бүлешмичә ә, канәгать булып, адекват булып, тынычлыкта, дөньялар тыныч булсын, иң мөһиме. Иң мөһиме. Иң мөһиме шул. Менә ансын да бит инде Аллаһ Тәгалә бирә безгә. Күрсәтер өчен, гыйбрәт өчен. Бөтен әйберне гыйбрәт өчен бирә. Вот. Шуңа күрә Бирешмәскә инде. Теге ак точкага алда карыйбыз да и алга атлыйбыз. Бик кызыклы хатын-кыз сез. Гомумән, минем өчен дә, тамашачылар өчен дә шулайдыр. Имма бик позитив, бик адекват, тормышка менә реаль күзлектән карап, шул ук вакытта матурлыгын, хыялыйлыгын югалтмаган һәм бу шулай дәвам итсен дә, бер үк бирешмәгез, барысы да яхшы булсын. Чөнки сезне бик яратып күзәтүче тамашачы бар. Без бар шуңа күрә. Ну, мин идеаль түгел, э, мин тискәре якларым да бик күп бар. Теге. Һәр хатын кызда тагы ун хатын кыз яши бит әле ул. Бер син белгән кадәр тоелса да, бәхетле дәвани булырга насыйп итсен әле сезгә. Ходай э, шундый бәхетләрне күрергә, э, ярдәмләшеп яшәргә насыйп булсын балаларыгызга да. Һәм бармы тагын инде теләкләрегез менә тамашачыга әйтеп калдырырга теләгән бар телевизор караучыларга бәлкиндер киңәш булып яңгыраган Юк, киңәш, киңәш мин бүген киңәшләр бик күп бирдем ахрысы инде, э, ләкин әйтәләр бит инде күпме киңәш бирсәң дә кеше үз юлы белән атлап, бары тик үз хаталарын ясап, үз э, ниндидер э, ничек кирәк, ничек кирәкми, менә үз опытым, үз тәҗрибә белән генә аңлыйм. Әйе, килә акыл. Әйе, шуңа күрә мин шуны әйтәсем килә. Мине белгәннәргә һәм белмәгәннәргә, дусларга, туганнарга, менә сезнең бит инде тапшыруны бик күп кеше карый, әйме? Әгәр дә кайчан булса да, бәлки ниндидер сүз белән, бәлки ниндидер, теге әйтәләр бит, э, белер белмәс, бәлки ниндидер ялгышлык җибәреп, әйме, бәлки ничектер зыяным тисә, зыяным тисә, я авыр сүз әйткәнем булса, зинхар гафу итегез. Хәм ашу тотмагыз бирга. Чөнки гомер шундый тиз үтә. Исән чакта дус булыйк, исән чакта аралашыйк. Үземә килгәндә мин беркемгә дә ачы тотмыйм. Мин вообще тиз тынса торган кеше. Мин могу әйтә и турыдан бәреп әйтә торган кеше.

Матур яшик. Хәрбер безгә нәрсә бүләсе, имеш, шуның хәтле җир шары күп. Хәзер бит инде шуның хәтле әйбер күп. Шуның хәтле без вообще җмакта яшибез хәзер. Кадерен генә белмибез. Әйме, кибеткә керәбез, бөтен нәрсә бар. Ой, сайланып йөрибез, ой, монысын теләмим, монысын теләмим. Шкафны ачабыз. нәрсә кияргә бөтен нәрсә бар киясе килмейме иребезнең хатыннарыбызның балаларыбызның уже теге ияләштек бар бар кадерен белмибез шуңа күрә менә хәзер бу ковидлар менә бу сугыш безгә гыйбрәт булып барып имә һәрберебезгә сабак булып киләчәктә инде матур тормышларда тыныч тормышларда